ער איז יארן לאנג געווען א שוישפילער אויף דער אידישער בינע אין מאנטרעאל, ער האט אויך א טאלאנט צו דאווענען די ימים נוראים אמאל. מיר האבן געמאכט אן אינטערוויו מיט אים פארגאנגענעם חודש ביים קאנגרעס פון די לעבן געבליבענע פון חורבן אין לאס אנדזשעלעס. איר וועט זיך באקענען ווייטער מיט אים. ערשט לאמיר אנהייבן מיט די נייעס פון קול ישראל פון ירושלים איבערגעגעבן פון אברעמי זאקס.

זיך צו באגעגענען מיטן פארזיצער פון פאלעסטינער אינסטאנץ אבו מאזען אין פאריזש אן קיין פארבאדינונגען, דאס אויב דער קאנפערענץ וועט נישט פארקומען. בנימין נתניהו האט עס היינט מיטגעטיילט דעם פראנצויזישן פרעזידענט פרענסואה האלאנד אויף א טעלעפאן געשפרעך. פון דער פרעמיער'ס קאנצעלאריע האט מען איבערגעגעבן אז די אונטערנאציאנאלע קאנפערענץ אין פאריזש וועט נישט צוגעבן גארנישט צו דעם שלום פראצעס. אויך א ענקער פאקטאר פון דער פאלעסטינער אינסטאנץ זאגט אז ישראל וועט טון אן א סטראטעגישן טעות אויב זי וועט ניט זיין פארגעשטעלט אויף דער שלום קאנפערענץ אין פראנקרייך. דער פאקטאר האט געטענה'ט אז דער פארזיצער פון פאלעסטינער אינסטאנץ אבו מאזען איז געווען גרייט צו זעהן זיך מיט בנימין נתניהו אין מאסקווע בשעת סי און אצינד אין פאריזש און אויף ביידע פאלן האט נתניהו זיך אפגעזאגט זיך צו באגעגענען מיט אים. דאס דערווייזט לויט דעם פאלעסטינער פאקטאר, אז בנימין נתניהו איז נישט אינטערעסירט אין קיין שלום. דער פלענום פון כנסת באטראכט די איינארדענונג געזעץ פון די אינהאלט פונקטן. היינט וועט פארקומען די ערשטע אפשימונג וועגן אים. דעפוטאטן שולי מועלם פון די איניציאטארן פון דעם געזעץ זיצונג אז אנהאלטן די אידישע ישובים אויף יענער זייט גרינע ליניע איז אן עפנטליכער ישראל'דיגער אינטערעס און אז די רעגירונג מוז זען אז דאס לעבן אין יהודה און שומרון זאל נארמאליזירט ווערן. דעפוטאט בעני בעגין פון דער ליכוד פארטיי און א קעגנער פון דעם געזעץ האט געזאגט אז אין לויף פון די קאלאניזאציע פון יהודה און שומרון האבן זיך געשטעלט פארשידענע פראבלעמען וואס פאדערן א סטאבילער און גערעכטער לעזונג. ער האט געזאגט אבער אז די איינארדענונג געזעץ איז ניט די געוואונטשענע לעזונג. די קאאליציע האט אירע נעכטן פארגעלייגט א מאדיפיצירטע נוסח פון דעם איינארדענונג געזעץ אן דעם זיבעטן פאראגראף וואס באהאנדלט די רעטראאקטיווע פאלגן פון דעם געזעץ וואס האבן געזאלט האבן א באדייט אויך אין יענע פאלן וועגן וועלכע דאס געריכט האט שוין פאראורטיילט אריינגערעכנט דעם יישוב עמונה. די מיניסטארן קאמיסיע פאר געזעצגעבונג האט.

און דאס אלץ אין די ראמען פון געזעצליכקייט און רעכטליכע נארמעס. דער פינאנץ מיניסטער משה כחלון האט געזאגט אויף דער זיצונג פון דער כולנו פארטיי אז מען קען נישט אפהיטן די אידישע ישובים ניט היטנדיג דערביי די פרינציפ פון רעכטליכע נארמעס. ער האט אויסגעדריקט זיין צופרידנקייט פון דעם פארשלאג וואס וועט קענען צוהעלפן די אידישע ישובים און אידישע איינוואוינער ניט טשעפען דערביט דאס העכסטע געריכט און די רעכטליכע נארמעס. דער פארזיצער פון דער הבית היהודי פארטיי, דער בילדוגס מיניסטער נפתלי בנט, האט געזאגט צו זשורנאליסטן אז אויב די איינארדענונג געזעץ וועט טאקע באשטעטיגט ווערן, קען מען רעדן וועגן נאך א פאליטישן איבערקער אזוי ווי יענעם פון זיבן און זיבעציגסטן יאר, און אז ערשט וועט מען קענען זאגן אז די נאציאנאלע לאגער הייבט אן באהערשן די מלוכה. אן דער פארגעזעענער וועטער, מארגן וועלן זיך די טעמפעראטורן פאלן און וועלן זיין נידעריגער ווי געווענליך דעם סעזאן איבערהויפט אויף די בערג. ס'וועט עווענטועל גייען לייכטע רעגנס איבערהויפט אין צפון לאנד און לענגאויס דעם ברעג. פרייטאג אן קיין באדייטיגע ענדערונג. שבת וועט ווערן נאך קעלטער, ס'וועט זיין קעלטער ווי געווענליך דעם סעזאן, איבערהויפט אויף די בערג, און ס'וועט עווענטועל גייען א רעגנדל. די פאראויסגעזעענע טעמפעראטורן ביי נאכט און מארגן. אין ירושלים פון אכט גראד היינט ביינאכט ביז פֿופֿצן מארגן מיטאג צייט, תל אביב, דרײַצן ביז נײַנצן, חיפה, דרײַצן ביז זיבעצן, צפת, זעקס ביז צוועלף, באר שבע, אכט ביז נײַנצן, און אין אילת פון דרײַצן גראד היינט ביינאכט ביז דרײַ און צוואַנציק מארגן מיטאג צייט. דאס איז געווען דער טעגליכער באריכט פון דער אידישער עדיציע,

פיליפ אדער פישל גאלדיג שטאמט פון גאליציע, ער האט איבערגעלעבט דעם שרעקליכן חורבן און ער וועט דאס באשרייבן אין זיין אינטערוויו. צענדליגע יארן פארוויילט ער דעם עולם פון מאנטרעאלער אידישן טעאטער מיט זיין טאלאנט פאר זינגען און שוי-שפילן. לאמיר אנהייבן מיט הערן אים זינגען אין אן אויפטריט ביים מאנטרעאלער אידישער טעאטער, פישל גאלדיג זינגט קום ישעיה'ס חלום, ווערטער פון מ מ שפיר,

זייט אזוי גוט, גיט אייער נאמען. מיין נאמען איז פישל גאלדיג.
און פישל, קענט איר דערציילן פון אייער פריע קינדער יארן?
איך בין געבוירן געווארן אין דער אוקריין, אין פויליש אוקריין, אין א שטעטל וואס הייסט מיעלניצא, דארטן אין נײַנצן דרײַ און דרײַסיק. איך בין געווען זעקס יאר, אלט געווען זעקס יאר ווען די מלחמה האט אויסגעבראכן, אין דער צייט האט היטלער און סטאלין געמאכט א פאקט, סטאלין, דאס הייסט רוסלאנד, האט גענומען אונזער פראווינץ אויף אוקריינע, און די דייטשן האבן פארשטענדליך צוגענומען גאנץ פוילן. און די ערשטע זאך וואס איז געווען וואס מיר האבן געהאט וואס די צרות האבן זיך אנגעהויבן איז געווען אקטועל ביי די נאך ביי די רוסן. איינמאל אין א זונטאג בייטאג איך און מיינע עלטערן זענען געזעסן און געהאט א מיטאג צייט, זענען אריין געקומען צוויי חברה פון די קעי בי דזשי, אייגענטליך האבן זיי געהייסן ען קא וו דע אין יענע צייטן, מיט א פאליציאנט מיט א ביקס, און האבן געזאגט אז מיר האבן ארדערס, מיר האבן, מען האט אונז געשיקט. דארך זאגן אז איך האב דריי טעג ארויסצופארן ארויסצופארן פון אונזער שטאט, פארלאזן אהיים, נאר מיטנעמען דאס וואס מען קען מיטנעמען אין די הענט, און קענען זיך מיר קענען אוועק גיין אין אן אנדערע שטאט נישט ווייט נישט ווייט פון אונזערע, א פינף און צוואנציג קילאמעטער אוועק, און דארטן מיר קענען דא נישט. נישט זיין. מיין טאטע האט אנגעהויבן פארוואס, פארווען, וואס האב איך געטון? מיר האבן, מיר ווייסן נישט אז דאס איז די, אז דאס זענען די ארדערס, דאס איז די באפעלונג. נו, מיר האבן נישט געהאט קיין שום אופן וואס, ווי אזוי, ווי אזוי איבערצובלייבן אין אויך, מ'האט געמוזט גיין. אבער פארן אוועק גיין פון דער שטאט האט מיין טאטע אוועק געשריבן א בריוו צו סטאלינען. אין יענער צייט וואס שרייבן א בריוו צו סטאלינען איז נישט געווען אט אזוי א דערפאר האט מען געקענט אוועק גיין אין סיביריע. אבער מיין טאטע איז געווען זעהר אויפגערעגט. האט ער געזאגט איך גיי שרייבן א בריוו און האט אוועק געשריבן א בריוו צו סטאלין, דערווייל האבן מיר געמאכט געמוזט אוועק פארן, זענען מיר אוועק געפארן דארט אין דער שטאט, מיין טאטע האט געקריגן ארבעט און מיר האבן געהאט אן אנדערע דירה און מיר האבן זענען מיר דארטן געווען א יאר און האלב, א יאר און זעקס מאנאטן. אב זענען אריינגעקומען נאך א יאר און א האלב זענען אריינגעקומען נאכאמאל צוויי NKVD KGB נישט סאלדאטן אבער די יא זענען אריינגעקומען און האבן געזאגט אריינגעקומען אין די הויז אנגעקלעפט אין די טיר אזוי שטארק, און דאס ביסטו ברוך גאלדיג? צו מיין טאטן. און מיין טאטע זאגט, יא, איך בין ברוך גאלדיג, דו מוזט קומען מיט אונז צו די פאליציי אויף דער סטעישן. נו, אין יענע צייטן אז מ'האט געהייסן גיין צו די פאליציי איז שוין געווען נאכ'ן ווען. אוי, מיין מאמע האט געוויינט און איך האב געוויינט. ב אבער מיר האבן נישט געהאט קיין שום אנדערן וועג, מיין טאטע איז אליין געגאנגען צו זיי אויף דער פאליציי, און דארטן האבן זיי אים אוועקגעזעצט, און זאג מיר, דו האסט געשריבן א בריוו צו מיין טאטן? דו האסט געשריבן א בריוו צו סטאלינען? מיין טאטע זאגט יא, וואס זאל ער זאגן? ער האט דאך געוואוסט אז דאס איז ער. מיר האבן איבערגעקוקט אייער דאסיעי, אייער דאקומענטן, און מיר האבן באשטימט אז איר זענט נישט שולדיג, און איר מעגט זיך צוריק ציען צו אייער שטעטל. האבן מיר זיך איינגעפאקט און אַבי צוריק געגאַנגען אין שטאָט. ווען זענען מיר געקומען אין שטע אין שטאָט אַריין, אין אונדזער שטאָט, וואו איך בין געבוירן געוואָרן, די מיי אונדזער הויז איז שוין געווען פאַרכאַפּט פאַר די פאַר די אָפיצירן פון דער רוסישער אַרמיי. האָבן מיר גע געדינגען אַן אַנדערע דירה און מיר זיך דאָרטן צו און עס איז געווען פיין. מיט דריי מאָנאַט שפּעטער, צי פיר מאָנאַט, זענען. איז דער פאקט געווארן צובראכן צווישן די רוסן און די דייטשן, און די דייטשן זענען אריינגעקומען א דריי מאנאט שפעטער, האבן מיר באקומען א באפעלונג פון זיי, מיר זענען ארומגעגאנגען מיט אזוינע אוטאמאבילן מיט די גרויסע מיט די גרויסע ווי הייסט עס די ספיקערס די גרויסע וואס זענען געווען אויף דעם און די באפעלונג איז אז אלע אידן פון אונזער שטעטל האבן געמוזט גיין אין אן אנדערע שטאט וואס איז געווען ארום זעכציג קילאמעטער זעכציג זיבעציג קילאמעטער פון אונז און מיר מוזן גיין דארטן אין געטא נישט נאר אין אונזער שטעטל, נאר אלע שטעטלעך ארום די געטא איז געוועזן אין א שטאט וואס האט געהייסן בורשטשוב, און אלע שטעטלעך און דערפלעך ארום האבן זיך געמוזט אריין גיין דארטן אין געטא, מיר נאכאמאל דריי צו פיר טעג האבן אלע געמוזט אוועק גיין, גארנישט נעמען נאר דאס וואס מען טוט קען טראגן מיט זיך, און מיר זענען מיט דער באן אוועק געפארן קיין בורשטשוב. אין בורשטשוב האבן זיי גענומען א האטעל, עס איז געווען א גרעסערע שטאט, נישט זייער גרויסע, אבער גרעסער פון אונזער שטעטל. וואס האבן די געטון אויף דארטן, האבן זיי גענומען א שטח פון פון פון דער פון דער אידישער סעקציע דארט אין די סעקציאן, און דארטן האבן זיי געפענט לאמיר זאגן א צען גאסן אין דער ברייט און אין דער לענג, מער ווי ווייניגער, און ארום דראטן האט ער די שטעכעדיגע דראטן אומעטום ארום, און דארטן זענען מיר געוועזן א יאר און פיר מאנאט, דאס לעבן אין געטא איז געוועזן. געפערליך. צום ערשטן מענטשן האבן, ווייל ס'איז געוועזן אזא קליינער שטח מיט טויזנטער מענטשן אריין, האבן געוואוינט גאנצע פאמיליעס מיט דריי פיר קינדער האבן געוואוינט אין איין צימער. מיין עלטערן און איך האבן געגאט איין צימער א טואלעט איז געוועזן אינדרויסן און איז געווען ווייט אוועק און אזוי האט מען דאס אבער דאס איז נאכנישט געוועזן דאס גאנצע אויכעט עסן איז געווען מיר האבן געהאט די ראציעס ראציאנעס רעשענס אבער עס איז נישט געווען גענוג וואסער איז אויכעט נישט געווען גענוג צו טרינקען. אזוי עס איז געוועזן א שרעקליכע אין מענטשן האבן געוואוינט איינער אויפן צווייטן א מען האט געהאנדלט קינדער איך בין געווען אכט יאר אלט ווען איך בין אריין געגאנגען אין געטא קינדער מיינע יארן זענען שוין נישט געוועזן מער קיין קינדער זענען געווען שוין מענטשן, זיי האבן פארשטאנען וואס ס'גייט אן, זיי האבן געוואוסט וואס ס'וועט זיין, און זיי האבן געהאנדלט מיט די אוקראינער און מיט די פוילן דורך די שטעכעדיגע דראטן.
געמאכט א שמוגלעריי. א שמוגלעריי, האבן זיי געהאנדלט אהער און אהין, אז דאס איז געוועזן דער. אבער די שלעכטע זאך וואס איז די די אמת'דיגע שלעכטע זאכן וואס זענען געווען איז אין אין אין דער אין געטא כמעט יעדן א יום טוב אזוי ווי פסח ווי שבועות ווי סוכות. האבן זיי געמאכט אקציאן טאג, אויף דייטש דאס הייסט עקשן דעי, אדער אקציאן, א טאג פון אקציאנען, וואס איז געווען די זאך, זיי פלעגן אריינקומען, זיבן אזייגער לאמיר זאגן אינדערפרי, מען האט אנגעהויבן צו שיסן וועמען זיי האבן געקענט זען אויף דער גאס, צי אפילו זיי זענען ארום געגאנגען אין די הייזער און וועמען זיי האבן געטראפן, געשאסן אויפן ארט. און דאס איז געגאנגען אלעמאל ס'איז געווען א יום טוב האט מען געוואוסט שוין אז ס'גייט קומען אן אקציע, אזא אן אקציאן. אין איינע פון די האב איך פארלוירן מיין מיין זיידע באבע, דריי אנקלס און דריי טאנטעס, און פיר פיר קוזינען, מ'האט זיי אלע גענומען, זיי האבן עס געטון אזוי, זיי האבן געהייסן אלעמען גיין אויף דעם בית עולם, און די וואס האבן נישט געוואלט גיין די האבן זיי געשאסן, אנישט זענען געגאנגען אהין, דארטן אויפן בית עולם איז שוין געווען, האבן זיי געכאפט יונגע חברה וואס האבן געמאכט א גרויסן גריב, און דארטן האט מען זיי געשאסן און מען האט זיי אריין געווארפן, דערנאך האט מען זיי פארמאכט דעם גריב. אין איינע פון די נא ווי אזוי האבן זיך אידן געראטעוועט? יעדער איינער אין די הייזער ווי זיי האבן געוואוינט האבן זיך באהאלטן אויפן בוידעם צי אויף דער וואנט וואס מ'האט געמאכט א צווייטע וואנט און מ'האט זיך אריינגעשטיפט אהין אין אונזער ביי אונז און אין אונזער בילדינג, אין אונזער געביידע איז געוועזן אן אינזשענער, און ער האט געמאכט אן אנדערע זאך, אינדרויסן האט מען געהאט א טואלעט, א דרויסענדיגן טואלעט, דארטן איז געוועזן ווען מען האט אויפגעמאכט די טיר, איז געוועזן פון האלץ אזא ברעטל א גרויס מען זאל נישט אריין לייגן אריין שטעפן די פיס אין די בלאטע איז עס געוועזן לאמער זאגן איין מעטער ביי איין מעטער לאנג און ברייט ער האט אויפגעהויבן אט דאס ברעטל געמאכט אנגעהויבן אנגעהויבן גריבן. אריינצוגע און דערנאך האט מען געפונ אין אלע מענער פון דעם אפארטמענט אפארטמענט געביידע האבן געהאלפן צו גראבן דאס און מען האט געמאכט אין וועג אריינצוגיין און דערנאך אז מען איז שוין אריינגעגאנגען האט מען עס געמאכט ברייטער און לענגער און אביסל העכער מען זאל און ס'איז געוועזן פלאץ פאר אלעמען וואס זענען געווען אין דעם אפארטמענט. אז מ'האט געהערט שיסן, אונזער פלעגן קומען גאנץ פרי, אז מ'האט געהערט שיסן האבן זיי, האט יעדער איינער, אלע געוויסט אז מ'דארף לויפן אין בונקער זיך באהאלטן, און אזוי האבן זיך באהאלטן אסאך מענטשן ביז. צו די ענדע ווי זיי האבן געזאגט אז זיי גייען ליקווידירן די דאס גאנצע געטא, נישט מער געטא. מיר האבן זיך דערוואוסט דאס מיט א מאנאט פרירעד אבער דערווייל האבן זיי גארנישט געטוהן, אבער מיט איין מאל האבן מיר געהערט שיסן האבן מיר געוויסט דאס איז די ענדע, דאס איז דאס נישט מער צו גיין אראפ זיך באהאלטן. האט נישט געהאט קיין זין, ווייל מען דארף דאך ארויסקומען אמאל עפעס עסן און טרינקען און אזוי ווייטער, אנישט וועט מען שטארבן דארטן. סאו מענטשן זענען ארום געלאפן אין געטא אזוי ווי פאר'סמ'טע מייז. אבער מיר האבן זיך דערוואוסט אז אין איין עק פון געטא האבן א חברה, אידישע חברה, איבערגעצושניטן די דראטן און געמאכט און אנגעהויבן אנטלויפן. פון יענער זייט גאס איז שוין געוועזן די נישט אידישע גרופע דארטן וואו זיי האבן געוואוינט, און זיי האבן געלויפט, און זיי זענען אלע אנטלאפן דארטן, דערנאך אין די פעלדער, און אריינגעקומען, און אריין, און אריינגעקומען צום וואלד, דער אבדזשעקטיוו איז געוועזן צו זיך באהאלטן אין וואלד, אבער אזוי ווי מ'האט, אזוי האט זיך דערוואוסט יעדער אין געטא אז ס'איז דא אן עפענונג דארטן, זענען אלע מענטשן, האט זיך יעדער איינער געשטופט אויף דעם קליינעם קליינעם פלאץ דארטן ווי מ'האט געדארפט אדורך גיין, מיר זענען און מיר האבן מיר האבן זיך אויך געלאזט לויפן אהין, אבער ווען זעמיר געקומען צו דער צו דער צו דער עפענונג איז שוין געוועזן טויזנטער מענטשן, מיין טאטע און מיין אנקל. זענען אדורך געגאנגען אבער די נאכט און מיר האבן זיך צושערט ווייל יעדער איינער האט זיך געשטופט אזוי איינס צום צווייטן איר פארשטייט אזוי אז איך מיט מיין מאמען און מיין און מיין קוזין מיט זיין מאמען מיין טאנטע זענען געבליבן און מיין טאטע מיטן מיטן אנקל זענען אריבער געגאנגען. די דייטשן האבן זיך דעוואוסט וואס איז געשעהן אויף דא, זענען זיי געקומען מיט צוויי אויטאס, אויף דעם האבן זיי אוועק געשטעלט מאשין גאנס, די ביקסן די אויטאמאטישע, און זיי האבן אנגעהויבן צו שיסן פון ביידע זייטן פון די גאס. ביי דער צייט וואס מיר זענען, מיין מאמע און איך און מיין טאנטע מיט מיין קוזין, זענען געקומען צו דער עפענונג, האבן מיר שוין געזען אויף דער גאס איז געווען אלע געשאסענע מענטשן אויף דער גאס. צו גיין ווייטער וואלט געוועזן זיכערער א זיכערער טויט. מיין מאמע האט באשלאסן מיט מיין טאנטע, מיר גייען צוריק. מיר גייען צוריק אין געטא. מיר ארום געגאנגען ביז מיר האבן געפונען אן אלטע, מען זאגט אויף ענגליש א שעד, אן אלטע ווי זאל איך עס אנרופן, ווי מען האט ארויס געווארפן פארשידענע זאכן, אזא ביידע. א שטאל?
נישט קיין שטאל, עס וואר יא כמעט ווי א שטאל. לאמיר זאגן אבער דא דאס איז געוועזן וואס מענטשן האבן ארויס געווארפן פארשידענע זאכן אין דעם דארטן זענען אין זענען מיר אריין געגאנגען אין דעם ס'איז נישט געווען קיין טירן ס'איז נישט געווען ס'איז נישט געווען ס'איז נישט געווען קיין טירן אבער אבער דארטן איז געוועזן עס איז געווען איבערגעשפאלט אויף צווייען. אבער נישט מיט וואנט, ס'איז נאר געווען האלצערענע שטעקלעך וואס האבן געווען יעדע לאמיר זאגן צען פופצן סענטימעטערס פון איינער פון צווייטן, און זיי האבן אזוי געהאנגען אזוי. מיין טאנטע און מיין קוזין זענען אריין געגאנגען אין איין זייט, און מיר זענען אריין געגאנגען אין די צווייטע זייט. איך. מיין טאנטע און מיין און מיין קוזין, דארטן זענען געוועזן צוויי גרויסע, די זאכן וואס מען, אזוינע גרויסע, ווי זאל איך עס אנרופן, וואס מען האט געוואשן וועש דערינען. אה.
עמערלעך? אה?
עמערלעך? נאו אבער עמערס? גרויסע גרויסע גרויסע וואס מ'האט געוואשן וועש אין דעם, אקעי. וואנעס?
אזוינע גרויסע וואנעס. און זיי האבן זיך זיי גענומען די צוויי וואנעס, זיך איבערזעך ארונטער געקראכן און דארטן זענען געווען שא שטיל און מ'האט זיך דארטן באהאלטן. יעצט אין מיין זייט, אין אונזער זייט. עס זענען געווען צוויי גרויסע מאטראצן געמאכט פון שטרוי, אין יענע צייטן האט מען געהאט שטרויענע מאטראצן, איז מיין מאמע מיט געוועזן אין איינס אין איין האט זיך באהאלטן אונטער איינעם און איך אונטערן צווייטן, איך בין געוועזן. דא איז, לאמיר זאגן אז דא איז דער אפענער טיר, ווי די טיר איז געוועזן, ס'איז נישט געווען קיין טיר, ווי געווען די טיר, בין איך געווען לעבן די טיר, און מיין מאן איז געוועזן נאך מיר, און מיר האבן זיך אזוי באהאלטן אונטער די צוויי מאטראצן, אבער איך בין געליגן, איך בין געליגן אט אזוי, אויף א דיאגאנאל, ווי צו זאגן עס אויף אידיש געדענק איך שוין נישט, אבער אויף די דיאגאנאל. מיר זענען אזוי געליגן זייער שטיל, איך געדענק מיין מאמע האט געזאגט שא שטיל קיין ווארט נישט, אויך מיין טאנטע מיין טאטע און זיי זענען אויך געווען זייער זייער שטיל, מיטאמאל מיט נאך א שעה צייט ליגן דארט זענען געקומען צוויי אוקראינישע פאליציי פון עס עס, זיי האבן געהאט א גאנצן דיוויזיאן פון עס עס, זענען צוגעקומען, זיי האבן געזוכט אידן, זענען אריינגעקומען אהין, צום ערשטן זענען זיי אריינגעקומען אויף דער זייט ווי מיין טאנטע און זיי געווען, מיט די ביקס. האבן זיי אויפגעהויבן דעם די די וואנע די גרויסע, געפונען מיין קוזין, אים געשאסן, און באלד נאכדעם א מיט א מיט א ביקס ווידעראמאל אויפגעמאכט די אנדערע וואנע, און געפונען מיין דארטן האבן זיי געפונען מיין מיין טאנטע און איר געשאסן, און און און דערנאך און איינער איז געשטאנען אינדרויסן דער אנדערער האט האט געשאסן מענטשן, דערנאך זענען זיי אריינגעקומען און אונזער זייט און זענען אריינגעקומען בין איך געווען דער ערשטער וואס האט זיך באהאלטן אונטערן מאטראץ, מאמע איז געוועזן נאך מיר, זענען אריינגעקומען צו מיר און איך בין געלעגן אזוי ווי איך האב געזאגט פריער אן די דייאגאנאל. אבער ווען ער איז אריינגעקומען מיט דער ביקס האט ער אויפגעהויבן אטע דעם עק דעם שפיץ, נישט ווי איך בין געלעגן, נאר אט אזוי, אין דעם שפיץ פון מאטראץ וואס ער האט אויפגעהויבן און ער האט מיך נישט געזען. איר פארשטייט? אזוי אז דאס בין איך. דאס דאס איז געווען דאס ערגסטע פאר מיר וואס און ס'איז א צופאל מ'דארף ס'איז געווען פאר מענטשן איז נישט געוועזן קיין שום אנדערע זאך נאר גליק דאס איינציגע זאך איז געוועזן א גליק פארוואס האט ער אויפגעהויבן האט ער דעם שפיץ און נישט דעם ווען ער הייבט אויף דעם בין איך טויב וואלט איך נישט געווען דא. איז אלץ א צופאל, אלץ אלץ גליק.
און ער האט נישט אנטדעקט אייער מאמען? נא, ער, נא, ווען ער האט אויפגעהויבן דארט דאס און האט מיך נישט געזען, האט ער געזאגט צום צווייטן וואס איז געשטאנען אינדרויסן, ס'איז קיינער מער נישטא, לאמיר גיין. און וואס איז געווען דער גורל פון טאטן? ער איז דערשאסן געווארן פריער? ניין, ער איז אריבערגעגאנגען פון יענער זייט, און זענען געגאנגען, און ס'איז געווען א כ'ווייס אויף זיכער מער ווי פינף קילאמעטער זענען געלאפן אהן ביז זיי זענען געקומען אין וואלד אריין. מיר האבן זיך מיר האבן געווארט און מיר האבן געווארט ביז ס'איז געוועזן נאכט, אבער ווייל מיר האבן געווארט פאר א שעה צו צוויי האבן מיר געהערט פון יענער זייט ווי מיין טאטע און מיין קאזין האבן נאך אלץ גע'עוקעט און געשריגן ביז ס'איז געווארן שטיל, האבן מיר געוואוסט אז ס'איז די ענדע. מיר האבן געווארט ביז ס'איז געווארן פינסטער, און דערנאך האבן מיר געזאגט, מיר קענען דא נישט שטיין, מיר מוזן זיך עפעס טון. מיין מאמע האט געזאגט, לאמיר גיין. ווען מיר זענען געגאנגען צו דער עפענונג, וואס איז געוועזן געמאכט דורכן טאג, און ווען מיר זענען געקומען אהין, נישט געווען קיינער, שטיל. מיר האבן אריבערגעלויפן, אריבערגעלאפן אהין, מיר זענען ווייטער געלאפן, און ווייטער, און ווייטער, און ווייטער, ביז מיר געקומען צו די פעלדער צום ערשטן. די זאך וואס איז געשען אין די פעלדער איז אז מיר האבן זיך נישט געקענט, מיר האבן נישט געוואוסט ווי דער וועג איז צום וואלד, זענען מיר ארום געגאנגען מסתמא ארום און ארום, און מען האט נישט געוואוסט ווי צו ווי מיר זענען, מיט איינמאל האבן מיר געגאט א חברה פון יונגע יונגע שקצים וואס האבן זעכצן זיבעצן יאר אלט איז האבן אונז דערזען אין פעלד, ס'איז געווען א חברה פון ארום צען פופצן חברה, האבן זיי אנגעהויבן צו ווארפן שטיינער צו אונז, אויף מיין מאן און אויף מיר, דאס בלוט איז געגאנגען פון מיר און פון מיין מאמע, מיין מאמע האט זיך געבעטן אז זיי זאלן אויפהערן, אבער ווייס איך וואס, גארנישט געווארן. אונזער מזל איז געוועזן וואס ס'איז געוועזן א קליינער וועג וואס די פויערן האבן גענוצט צו קומען דערצו צו צושניידן זייער פראדוקטן און אזוי ווייטער. איז געווען אין אויב איז א האלבן קילאמעטער אוועק איז געוועזן א הויז און מיר האבן געזעהן דאס הויז פון ווייטענס אבער דער דער פארמער דער פויער האט אונז האט געזעהן עפעס גייט דארט פאר עפעס קומט דארט פאר א גאנצע חברה מיט האט ער זיך אויפגעזעצט אויף זיין פערד און איז געקומען צו לויפן. האט דערזען וואס איז געשען, געזען וואס קומט פאר, האט ער גענומען און האט אנגעהויבן צו שרייען אויף די שקצים, וואס טוט איר דא, וואס טוט איר דא, איר זעט דא מיינע אלע פראדוקטן ווערן צעבראכן און אלעס, גייט אוועק פון דאן, האט אים נאצע אוועקגעטריבן, דערנאך. האט ער אונז גענומען אין הויז אריין, זיין הויז, ער האט אונז אביסל אפגעוואשן, געגעבן באנדאזשן, ער האט אונז געגעבן עפעס צו עסן און צו טרינקען, און האט אונז גענומען אביסל האלבוועגס צום וואלד און געוויזן ווי אזוי צו גיין אין וואלד, און זיך צו זאגן דעם אמת, דאס איז נישט געוועזן א פויער, דאס איז געווען א מלאך פון גאט. אבער מיר זענען געקומען אין וואלד אריין, אין וואלד איז געוועזן אן אנדערע מעשה, ס'איז געוועזן זייער ווינציג צו עסן, מיר זענען דארטן געוועזן אביסל מער ווי דריי מאנאטן, די גוטע זאך וואס איז געשעהן איז מיר האבן זיך נאכאמאל געטראפן מיט מיין טאטן, מיר זענען געווען אין גרופעס פון פופצן ביז צוואנציג מענטשן, פארוואס? ווייל די דייטשן האבן געוויסט אז די מענטשן וואס זענען אנטלאפן פון געטא זענען אינוואלווד און זיי האבן געגאט פאטראלן געגאט וואס זענען געקומען און זיי האבן געזוכט און האבן אסאך מאל געפונען פון די דערפאר זענען געוועזן קליינע גרופעס איז געוועזן זייער זייער שווער צו צו לעבן דארטן באט ביינאכט פלעגן מיין טאטע און אסאך אנדערע מענער ארויסגיין נעמען קארן פון די פעלדער, קארטאפל אויפגראבן פון אויסגראבן קארטאפל פון פעלד און ברענגען, אבער ס'איז אלץ נישט געווען גענוג, מיר האבן אויך געטרינקען וואסער איז נישט געווען קיין פראבלעם, מיר האבן געטראפן וואסער דארטן. אזוי זענען מיר געוועזן דריי מאנאט. דעס איז WUNR ברוקליין.
פיליפ, עס וואלט געווען כדאי ווייטער צו הערן, מיר זענען דא אין לאס אנדזשעלעס ביי דער ביי דער אונטערנעמונג וואס מען רופט דאס טשיילד האלאקאוסט סורווייווערס, און איר זייט זיכער א קינד פון שארית הפליטה, פעסט פארווארד, שנעל פאראויס, צו אייער לעבן אין מאנטריאל קאנאדע, זייט איר אויף דער אידישער בינע, קענט איר דערציילן אביסל וועגן איר נאך-מלחמה'דיגע לעבן אין דער וואונדערליכער אידישער שטאט פון מאנטריאל? איך וויל נאר זאגן
אין איין זאץ, אז מיר האבן זיך באהאלטן ביי א פויער אין א פעלד, אין א קליין דערפל, אין א קעיוו, אין א באנקער פאר צוויי יאר, צוויי יארן זענען מיר דארטן געוועזן אין דעם באנקער וואס מיין טאטע, מיין אנקעל, אן אנדערע אנקעל און איך האב צוגעהאלפן אביסל, און דער פויער אויך, דער פארמער, און מיר האבן, זענען מיר דארטן געוועזן צוויי יאר ביז ס'איז געקומען, ביז ס'איז געקומען די רוסישע ארמיי און אונז, און אונז באפרייט. וואס איז געווען די דאטע, געדענקט איר?
אין אפריל פון נײַנצן הונדערט פֿיר און פֿערציק. יעצט איך בין ארום געפארן איבער אסאך לענדער, זעמער געווען אין פוילן, זעמער געווען אין טשעכסלאוואקיע, כ'וועל מאכן עס בקיצור, און דערנאך זעמער געוועזן צוויי יאר אין א די פי קעמפ, דיספלעיסד פערסאן קעמפ, זעמער געוועזן דארטן צוויי יאר, פון וועלכן?
פון זעקס און פֿערציק. אין דייטשלאנד?
אַכט און פֿערציק, אין דייטשלאנד אין א קעמפ אין א מחנה וואס הייסט וואס האט געהייסן פאקינג נישט ווייט פון מינכן אין באוואריע סאו דארטן איז מען געווען צוויי יאר און דערנאך איז מען געקומען צו צו די צו קאנאדא מיר געקומען אהער אין מאנטריאל, און מיר זענען געקומען קיין מאנטריאל ווייל מיר האבן, ווייל איך האב געהאט אן אנקל וואס איז, וואס איז דא געווען שוין אסאך יארן פריער פאר די מלחמה, און ער האט אונז אריבערגעבראכט דא אין מאנטריאל, בין איך געגאנגען אין די שולע, בין געגאנגען געמאכט א צוויי יאר וואס איך האב גענומען קלאסן אין יוניווערסיטעט, איך בין אויכעט, איך האב אויכעט שטודירט מוזיק און שטימע, איך בין א זינגער, און איך האב איך האב געוואלט זיין א זינגער, איך בין א אפערעטיק, א אפעראטישער טענאר. און איך האב געוואלט זיין, אין איין צייט איז געווען א צייט וואס איך האב געוואלט ווערן אן אפערא זינגער, אבער דאס איז נישט געווארן, נישט געקענט זען, אסאך פון דעם איז בכלל נישט געהאט קיין געלט צו באצאלן פאר די לעקציעס וואס האט געקאסט, דערנאך האב איך געארבעט, חתונה געהאט, געהאט פיר קינדער. געהאט א ביזנעס פאר אסאך יארן, און יעצט האב איך די פיר קינדער און זיבן קליינע קינדער. קינעהר אייניקלעך הייסט עס? יא,
קליינע קינדער אייניקלעך, אוודאי. און וואס נאך האט איר געוואלט וויסן? קענט איר אביסל דערציילן וועגן אייער טעאטער לעבן מיטן אידישן טעאטער? אין
אנהייב פון נײַנצן זיבעציק צו איין און זיבעציק בין איך אריינגעגאנגען אין טעאטער, אייגנטליך סידני זאלטאק האט מיך אריינגענומען אין טעאטער, און. מיר זענען מיר זענען געווען ביידע אין טעאטער, אין יידישן טעאטער, כמעט ווי פֿערציק יאר, פֿערציק יאר. מיר האבן געמאכט פארשידענע פיעסעס, זעה אלע פיעסע, כמעט ווי אלע, זענען געווען געווען באזירט אויף די אויף יידישער קולטור, אזוי ווי מנחם, אזוי ווי שלום עליכם, שלום אש, איך ווייס, פרץ, יו ד יו ד סינגער, א באשעוויס זינגער, מיר האבן געמאכט פיעסעס פון האנאטע דיע, באט אויכעט אויכעט אנדערע מער לאמער זאגן פון דער איצטיגער פון דער איצטיגער צייט, אבער אלעס אויף אידיש און גוטן אידיש. די דירעקטאריש איז געוועזן דארא וואסערמאן, און דערנאך איר טאכטער בריינא וואסערמאן פון ניו יארק, און. פאר מיר איז אויכעט געוועזן אן אנדערע זאך פאר פערציג יאר בין איך אויכעט געווען א חזן ווייל איך קום פון א זערא רעליגיעזע פאמיליע, אייגענטליך ווען איך בין געקומען קיין מאנטריאל בין איך געגאנגען אין א ישיבה און אפילו גיין צוריקצווועגס האב איך געלערנט תורה און אנדערע זאכן אפילו אין געטא. מיין טאטע האט תמיד געוואלט איך זאל לערנען, סאו אז ס'איז געווען אביסל צייט האט מען געלערנט. אזוי אז איך בין געקומען ארויס פון א פון א חסידישע פאמיליע, כאטש מיין טאטע איז שוין נישט געווען קיין טאטע, מיין מיין זיידע איז נאך געוועזן א חסיד. אזוי אז צו זיין א חזן איז געווען גרינג פאר מיר. אנטשולדיגט, וואס פאר א חזן געפאלט א געוויסן רעבן? א יעס, דער טשורטקובער רבי וואס איז געוועזן די משפחה פון וויזשניצער רבנים פאר מיר אלע יארן אלץ קינד אפילו אין געטא בין איך געגאנגען אין שיעור שבת מיטן טאטן און זינגען האב איך געזינגט אלע מיינע יארן און אסאך מאל פלעגט מיין טאטע זאגן, גיי נאר צו דארטן צום חזן און העלף אים ארויס אביסל. אזוי איז פאר מיר עס געוועזן, און אבער כ'האב שטודירט, כ'האב שטודירט מוזיק און כ'האב שטודירט חזנות, ווייל כ'האב געוואלט מאכן דעם נוסח וואס ס'דארף זיין, אזוי ווי ס'דארף צו זיין צו יעדער זאך. סא, און איך האב עס, אבער כ'האב עס קיינמאל, כ'בין קיינמאל נישט געוועזן אנגאזשירט אלס א חזן, פארן גאנצן יאר, נאר פאר די ימים נוראים. איך האב נישט געוואלט זיין קיין חזן, ווי זאגט מען, ס'דא א ווערטל אז דאס איז נישט קיין ארבעט פאר א אידישן, פאר א אידישן באי. אזוי אזוי אז איך, און נאך היינט, אמאל מען דארף האבן, איך איך. טו עס נישט מער, אבער טאמער מען דארף, איך קען אלע חזנים פון שטאט פארשטייט זיך, און אז עימצער דארף מיך איך זאל אים פארטרעטן פאר א שבת צו פאר א יום טוב, טו איך עס נאך איין טרחה. אזוי און מיט דעם וויל איך ענדיגן אז מיין לעבן האט זיך אנגעהויבן, פאר מיר האט זיך אנגעהויבן ווען איך בין געקומען צו מאנטריאל, אקעי.
א גרויסן דאנק אייך און איך האף אייך צו טרעפן נאכאמאל ווייטער און ווייטער צו רעדן מיט אייך און הערן אייער אינטערעסאנטע געשיכטע און איך וויל אויך אביסל מער זיך דערוויסן וועגן חזנות ס'איז זייער וויכטיג פאר מיר און פאר אונזער עולם מיר האבן זייער ליב אידישע חזנות פון מזרח אייראפע.
איז אפשר וועט קומען א צייט ווען מען מיר קענען עפעס זינגען עפעס א חזנות שטיקל צו א אידיש שטיקל וואס איר ווילט. אגב, האט איר אנטייל גענומען אין דעם דיסק וואס סידני האט באשריבן? יעס, יא, כ'פארגעסן צו זאגן, איר האט דאך שוין דאס רעקארדירט אז ס'איז דא א, ס'וועט זיין, מיר האבן געמאכט א סידי וואס פון. ייִדישע לידער וואָס זענען געשריבן געוואָרן אין געטאָ, און אַ סך פֿון זיי זענען געווען געזונגען אין געטאָ. איך מיין, ס'איז געווען פֿון קראַקאָווער געטאָ, איך מיין, פֿון וואַרשע, מסתּמא וואַרשעווער און לאָדזשער אויך, איך ווייס נישט פּונקטליך. ווילנער געטאָ.
ווילנער געטאָ, יאָ. אַזוי אַז מיר האָבן געמאַכט אַ סך, אַ א גאנצע גרופע פון אונזערע חברים פון דער בינע פון דער אידישער פון אידישן טעאטער, און דאס וועט ארויסקומען איך מיין נאך אין א מאנאט צו צוויי, אזוי סידני וועט מיט אייך מסתם דיסקוטירן וועגן דעם, און איך מיין אז מענטשן וועלן קענען האבן פארגעניגן קויפן אטער דעם אטער דעם דעם די סידי. מען וועט הערן אייער שטים אויף דער פלאטע, גוט? יא, מסתמא האט עס איינגעשריבן כאילו.
אקעי. א גרויסן דאנק. שכוח.